Шул хәтле, ничек дип әйтим инде, күңел шатлыгы белән киләбез. Рима апа, менә мин сезгә берничә тапкыр килгәнем бар инде. Рәхмәт. Берничә тапкыр. Икенче тапкыр. Әйе, өченче тапкыр киләм. Шулаймы? Әйе. Безнең инде башлыкта килде. Бүген инде аерым бер көн. Рәхмәт. Бүген инде менә бөтен дөньяда да. Иртән елаттылар инде иртән. Әйе, телевизордан да, менә радиодан да бик матур итеп сөйләделәр инде. Рәсәй күләмендә, үзебезнең республика күләмендә дә бүген инде безнең. Ленинград блокадасының тулысынча азат ителгән көне, шулай бит? Хәзер елыйм, син җырлама әле. 73 ел, җылама әле, җылама әле. Бүген инде менә яшь буларак, сабый бала булсаң да, менә син шушы ачлыкны, шушы, шушы галәмәт әйберләрне күреп кайткан кеше, апа безнең, иң ул, Әйе, өлкән, мин иң бөтен әйберне хөрмәтле кешең инде. хәтерлим. Сөйләшмәскәме? Сөйләшергә, сөйләшергә, куркыкма. Әнә бит төшерә. Төшерсен. Ни, мин бөтен нәрсәне хәтерлим, Менә нишләптер. бүген. Рим апа. Абый бит хәтерләми, мин хәтерлим. Менә бүген бөтен Россия буенча Ленинград блокадасында катнашкан сугыш ветераннарын, кемнәр яшәгән, сабый балаларны барсын да менә шулай итеп искә алу көне безнең. Менә бөтен үзебезнең президентыбыз, республиканың президенты инде менә җирле шушындый хакимияткә шушындый вәкаләт бирде дип әйтик инде, шушындый бурыч йөкләде, но ул бирмәсә дә без үзебез дә инде ел саен менә шушы Ленинград блокадасының үзелгән көнен билгеләп үтәбез. Һәрбер ветеранга барабыз, безнең инде менә Ленинград сугышында катнашкан сугыш ветераннарыбыз бар, аннан соң инде блокадница. Без күп идек. Сез күп идегез, әйе, кызганычка каршы бүген менә. Берәү генә калды. Өчәү, бер сугыш ветераны калды инде. Өчәү, әйе. Сәмигулла абый бар безнең, Усманов бар берәүе. Берсе авылда инде, аның менә шулай өчәү инде. И безнең Хәбибулла абый өченчесе. Әйе, Хәбибулла генераллар белән эшләде. Нияз Хәбибулловичның әтисе инде ул, безнең Азнакайда эшләгән бик күп еллар дәвамында. Менә шушы өч сугыш ветераныбыз бар бүгенге көндә. Аларга да барабыз бүген көндә. И, менә шушы Ленинград блокадасында Ленинградта яшәгән шушы сабый балаларга да барабыз. Менә шундыйларның берсе инде, Рим апа, син. Менә яшь кенә килеш. Без эзләдек, эзләдек, табылмадык, менә бу кызыбыз тапты. Әйе. Сөйләргә ди бит бу кыз әйтә. Сөйләсәң дә болай. Менә шушы бүген инде Көне буе менә шушы апаларны хөрмәтләп җибибез. Менә инде чират сезгә җитте. Менә мин инде чын күңелемнән бүген үзебезнең район җитәкчелеге исеменнән Аның җитәкчесе Марсу Зуфар исеменнән сез аны бик әйбәт беләсез, хөрмәт итәсез. Елатасыз хәзер. Аның исеменнән дә котларга дип килдем, рәхмәт әйтергә дип килдем. Рәхмәт. Чөнки менә шушы афәтне күргән, шушы Ялангачлыкны, шушы ачлыкны күргән кешеләр сез. Березенең бала чак та булмады, яшьлек тә булмады. Бала чакны да, әти-әнине дә күрмичә менә, әтиегез, әниегезне дә беләбез бит инде, кайларда булганнарын. Укытучы булып җибәрелгән булган Ленинград өлкәсенә, шулай бит инде, менә шушында каршы алган сугышны. Әти ятим бала була. Ятим бала. Аңа беркем ярдәм итми, үзе укып чыга. Әйе. Укытучы булып менә шушында Әйе. җибәрелгән була. Бу, ә, Безне һәрвакыт күчерәләр иде, әни әйтәдер Бик ие. күп телләр белә. Бик күп Әни телләр әйтә- белгән әйе. Әни Аларны әйтәдер ие. Э, Хатыйп, минем исемем Хатыйп түгел, Мөхәммәд Хатыйп мулла кушкан исемем. Карл Маркс та бөтен җиргә күчеп йөргән, аның артыннан хатыны күчкән. Безнең балаларыбыз белән, синең белән, бөтенебез семья белән күчсәк, мин риза дидер ие, ди. Күчерәләр ие һәрвакыт. Әйе. Күп беләдер ие. Казахстанда да булган, Солженицын белән дә дус ие ди Казахстанда. Әйе, менә аларның аларның тарихларын беләбез. Бүгенге көндә Солженицынны да күрдек без. Үзегез дә. Парадыр мине җитәкләп шуның кырыена ди, бабай ди, әни әйтә. Ну, сугыш менә шушы афәт Сез бит инде 38 нче елда үзегез, әйме, менә сугыш беткәндә сезгә менә шушы Ленин блокаданың үзеннән чорында 6-7 яшь булган. Норлат районы Яңа Игылайда туганмын, әни бик өлүнеке. Рим апа беләбез инде барсын да, кая туганлыгын да беләбез. Шуннан әни э, Зур апа белән керсәй карга төштеләр, мин ялан аяк су агып киттем. Әнинең тавышы бик көчле, бик матур җырлыйдыр әни, Венера. Әйе. Менә ул Татарстаннан, безнең районда да, безнең районда да ничә мең баланы безнең район кабул итә. Ул вакытта Тымытык районы, Азнакай районнары, менә безнең минем әби тоже бу әйберләрне сөйлидер ие. Безнең әби үзенә җиде бала кабул иткән. Менә сугыштан соң. Без дә унике бала тордык. Әйе, сез менә унике бала тордык. Мәскәүдән ике бала.